Bon! Bo nochi bo nochi Bon bini den Positive Media Curaçao Awe tres di november Awe ta djabiene Normalmente mi no sa tei djabiene fasi Si no ta kosnan importante Of kosnan ku ta pasa straño Manera mi ta bisa Mi tabata keda pasa si ayera A base di e diskushon derover di Medio ta sin control, hendenan ta reclama cu no mester haci control of otronan ta bisa laga cu a bay asina. Ok. Ma mi ta agradecido cu mi a mira entrecambio cu JJ cu a haci Ronnie Cornelius. un entrevista pa hopi osan kiko ta kiko mi no ta bay pasa tur so ora yega na por ehemplo kende nan ta bay yama eynan nos ta kape pa nos duna nos punto pasobra mi ta bay papia den ofi dje despues cu Ronnie Cornelius cabi splica den e programa di entrecambio cu JJ riba Facebook y tambe na mas veintinuebe pasobra Um, mi ta kere hopi hende no ta skucha, òf nan ke skucha, òf nan ke tende loke ku nan ta sinti kómodo kuné. Pasobra, lo mi para ketu riba hopi kos, pasobra hopi hende ta lubidá. Anto hopi sindisa hopi hende, no lubidá nada ke ta susedé, pasobra hopi hende ta lubidá. Anto, den e lubidamentu ei, tin kosnan ku hopi hende no a para ketu riba nan. Anto esei ta buta ku mi ta hañá mi tin ku bin aden pa bin papia derover di kiko nos pueblo ke. Pasobra ami ke komprondé kiko nos pueblo ke. Ainda e na nan riba Instagram no por mir'é ainda, Youtube si ta bai mir'é mas den lat, anto Instagram lo mi subi djespues cu ora cu e programa di Entrecambio cu JJ cabi pasa, e repeticion so ta tres dia pasa, el a pas'e, anto mi ke pa bo scucha bon! Paso hopi hende no ta scucha, hopi hende no ta tende ni JJ di Entrecambio cu JJ, nan ke scucha loke cu nan ta sinti nan bon. Anto esaki ta jammer, ora tin control, un ta bon p'e control? pero ora ku no tin kontrol mester hasi mas kontrol, pero tin bia e kosnan chikitu ku nos ta papia tin bia nos ta lubidá, anto despues di e entrevista ku JJ tabata tin ku Ronnie Cornelius tres dia pasá ami tambe ta bai duna mi punto, pasobra hopi hende ta lubidá Anto ami si no ta lubidá, ami ta un bon skuchadó di radio, anto un bon skuchadó di notisia tambe. Por eso e hopi hende a lubidá, hopi hende a lubidá riba hopi kos. Anto mi ta bai klara hopi hende awe. Bo, ora nos ban pa e interkambio ku JJ, anto, anto Ronnie Cornelius ta splika di e regelnan ku tin. Bo laga nos ban p'e. Di ki manera bo sa kaba, nos invitado señor Ronnie Cornelis tambe ta huntu ku nos riba e djamarsa tarde aki. Kaminda nos haña interesante pa skucha di dje riba e desaroyonan tur ku nos ta haña nos mes konfrontá kuné ku e kòntròlnan ku tur eseinan. Awoy nos a bai e pòusa, lagando den Laria e pregunta loke hopi ta puntra nan ta bisa bon pero òf hopi ta konvensí ku lamentablemente e ser humano ta únikamente na momentu ku e sintié den su saku, esei ta e úniko momentu ku e ser humano ta ku e kurpa. Einan nos a keda, nos ta bibèk señor Cornelius. E pregunta ei, ki ki ya, atrobe mi sa ta den man di gobernantenan pa hendel e piden ei, pero si mi mester puntra abo pa bo eksperensia señor Cornelius, ora un hende bisa bo esei, ki ki. Bon, mi por bisa ku bèrdat bo por kane dos trayekto. E hende na momentu ku e ta sintié den su saku, e komersiante ku e ta sintié den su saku, e ta pensa dos tres be. Anto naturalmente E bud òf e atministrativo sansi ei mester ta un kos den proporshon si, pasobra e no por ta asina ku e bud ku mi na hab'ei ta pa bo kibra. Ya. E bud mester ta un strafmidel pa kòrisher bo. Ya. Awor dado Ok. momento awor aki e e e no tin e provishon di bud ei opgenomen, ke men di de facto bo tin ku traha ku e leinan ku bo tin nou higor. Si, si. Ki ta ki ta pasa orí? E hende aktualmente ora e hende ta ta ta ta ta den un mishon, paso ta bon pa mi bisa no Junie, banda di tur e boshi loganan ei ku nos a sera pa motibu di un mishon, ta tin algun di nan ku ta bon, ku ta ta kumpli, den kumplimentu. Un tremendo kos ku minister a indiká yera, minister a puntra durante un entrevista ku e ta tin, Kon bin nos enfoke ta riba esnan ku wòrdu será eiso? Ta pa nan nos ke pleita, nos ke bisa kos? Kon bin no tin atenshon pa esunnan ku tabata bon? Minister a indiká eseinan. Anto awe nos a tin un reunion ku Curaçao Restaurant Association, e tin multidisciplinario, paso nan a ekspresá nan preokupashon. Anto nos a bisa nan wak, nos ta kontrolá straight forward, tur hende sa di antemano Kiko nan tin ku tene na mesa dje? Awo, ta un realidat ku kontròlnan a flakia durante hopi tempu. Pero esei no ta motibu. Tal bes Sima bisa awak, kada ken ku ta vergunninghoudar, kargadó di pèrmit, e ta responsabel. Anto, bo a observá e kos ei korektamente, Junie. Mi tin ku bisa bo no, tin un restorant den Groot Davelarweg, un restaurant Chines cu ta wordo maneha pa un yu di Corsou. Tin dos koki Chines ey den nan. E loga tabata zodanig limpi no, cu bo ta bisa si un kok cay bobo mi por coge come gewoon. Dis pa ilustra. Ke men di un yu Corsou ta maneha e dos koki Chines ey, anto nan ta den cumplimento. Siendo cu Otro restaurantnan caminda tin asiatico manejando, asiatico trana y den, ta den descumplimentu total. Ke men di manera pa bisti, laga nos ban concentra riba esunnan cu si, anto laga nan bira e trekpleister pa e otro na wak riba nan derecho na cosa. No, e ta e ta un situacion, en berdad, mi mi ta kere wak, anto esey ta bon, no, pasobra ayer Wender remarca e cosa ey, ey di cu mi Juny, incluso esnan cu ta den un mision, Taha den prime time nan taña um ampliamente comentá pa da restaurant. Anto, e berdad ke men di, anto siguiendo e e loke oyente indica ayere cu mi bisei, berdad, mi mi pens'é dje forma ei, mi kere ta bon pa bo mencioná nomber dje restaurant cu bo ta bisa ei. Um. Sunflower. Na na Groot Davila. Corecto, si, Sunflower. Anto dado momento e cos ei ta yena bo cu satisfaccion, bo sa dicon? Pasobra ta un yu di tera. Wak, Juni, bo konosé mi ondertussen to, semper nos ta duna tur rende espasio, pero ora e ta di bo, ami semper ta dun'é un èkstra èdge, bo sa, dun'é un. Un èks boost pasobra nos e kos so bibia ta ku nos mes no sa hasi negoshi, ku nos no por kompetí ku niun hende, ku nos. Eksaktamente, esei nos a wòrdu pintá, pero indudadamente na momentu ku un hende bini ku un idea, un proposition pa haci un negoshi. Abo ku ta den e parti di di komo antenar ku bo por ku bo por yuda konforme regla, konforme lei, semper bai lo bo dune un man pa hase'sei. Anto loke si nos ta lamentá hopi be, manera mas nos ya bo e kos awor ei, e hende nunka no ta sali bisa tende ki rumannan. Nan a será mi paso mi ta tin ongedierten, mi ta tin a val di chaka den mi lugá. Paso. Un dje puntonan e bo ta wòrdu será, pero nos ta kontrolá e otro puntonan tambe. Anto e ta sali bisa abo, Sí, nan a será e pasobra ku e shushi ta robes. Sí, sí. Awor, señor, señor Cornelius, mi tin e lista den mi man aki. Restaurantnan tur ta haña un lista manera esaki, nan ta mi. Awor aki, awor aki, pasobra den nan vergunningsvoorwaarden ta pará tur loke nan tin ku kumpli kuné, bo ne? Anto, Oké. awe tardi nos a sinta huntu ku e Restaurant Association, anto nan a haña esei, anto e intenshon ta pa bai duna siglo di informashon Na tur ke pone nan la altura di antemano, kiko ta tur e kosnan ku ta konta ku ta pisa mas tantu pa nan tende kuenta kuné? Pero Juni, tin kosnan no ku ta gewoon wèg vanzelfsprekend, laat me pone asi mi. Bo no por tin chaka den bo lugá. Si, si, si. Kemèn di, den ta bon ni pa bo mesmu. Korekto. Nan mi puntra bay nan, Señor Cornelius. Ora mi tende mane critica nan cu por a bin ayer dilanti, mi ta magina mi atrobe, pasobra aparentemente ta comerciante nan ta reclama. Pero, Señor Cornelius, mi ke bisa coy direct awe aki. Pasobra mi a sigui un programa aki dia y caminda boso nan tur di e diferente disciplinanan tabata sintao hunto. Anto mi a sigui despues. Esun ku ta na kabes di Heaman, si mi no ta kibuká, el a indiká klaramente, pasobra a hasi el e pregunta, Di unda ta haña informashon pa bai kontrolá? Anto ku el a indiká klaramente ke mènde nto mi por maginá mi k'esei tampoko e doño di restorantnan ta gusta ku ta propio tradónan mirando e shushedat ku kòne ku nan no por kuné. hopi bia ta nan mes ta pone na altu ke a mea na altura ku tende bo sa bin kontrará pasobra nan ku ta traha ei den mes no por ku e situashon ku e restaurant ta drai den djeno. Korekto, anto si bo kompará nan ku otro nashonalidatnan e yu Kòrsou no no no por mira ku ei paso nos por lo general tende limpi bo ne ke men na momento ku e mira kos train ei bo ta bo ta bo ta bo ta bo ta bo ta laba batata den den awa di renbak e awa ta turna wòrm ke kosnan ei E e ta sali bisa, e ta sali bisa. Enton, mi tin ku bisa banda di ku tambe ta propio trahadónan ta sali bisa, tin bia bo ta risibí keho di di klientela tambe, bo ne? Nan ta bisa bo, nan ta sinta den un lugá, nan mira djaka kore pasa. Nan ta bèla. Enton, banda di ku un hende ta entregá un keho no, enton esaki nos ta tum'é hopi, hopi, hopi, hopi, hopi haltu. Dikon? Junie, bo ta bai un lugá, bo ta kliente dje lugá, bo ta mira un kos robes, Bo ta tuma bo santu pasenshi di koe bo telefon, yama nos, bisa nos di un kos otro bes, nos no por pula e koe para. Nos ta verifik'é, pasobra tin bida tin hende ta bisa kos ku ta robes, nos ta verifik'é e koe, anto si ta basá riba bèrdat, nos ta bai nos ta kontolá. Awor ta bon pa mi bisa esaki tambe, pasobra mi a tende ayera ku Royne a ta gana hopi overtime, pasobra mi ta traha nochi, anto mi so a keda ari, pasobra wak, Ta un realidat ku nos, tantu nos, brandweer i Gemmen ta ònder besèt. Nos ta kontrolá durante henter dia, pero dor di e man tiki man krachtu nos tin, no? Ora atardi yega, nos ta bisa, Oké, nos ta stòp, bai kontrolá mañan. Pero dado momentu, si bo ke hal in bo target, pasobra ta bòshi nogoshi tin, nos tin riba tres mil horeca, lugá di horeca, ke men di bo ta kominé den dia ku anochi. Awe por sierto, anto so nos hopi fleksibel. Seyara a bisa nos ku nan tin un problema ku nos ta yega fin di luna. Juni, nos a palabrá e idea nan awe ku noson ta kontrolá fin di luna. Bo sa dikon? Pa Pasobra, mustra bo ta gutuel, nos korekto, ta di dado buena mentu, fe. no, si, di dado mentu nos ta komprendé fin di luna ende tin un tiki mas tantu sèn, e bo lugá ta yen, bo ta generá, nos ta duna bo espasio, pero nos a bisa nan mèt klèmp, si no. Asta esei boso ta welen Correcto. Di pasa awa den e dia. Correcto, si, paso nos tur ta forma parti dje comunidad aki. Correcto, si, si. Anto, nan ta bisa tin be, nos ta sali, nos ta cuchu, cuchu. No, nos tambe ta yu Corsou, nos tambe ta come aki nan. Kemda numento, e cos mes ta win-win situation pa tur hende. Pero, nos ta pone met klem, no? Met klem nos ta pone esaki, abo ta responsabel pa bo loga. Ke men di, ora nos sali, no? Nos lo ta kondig aan kontrol. Sali nos ta sali nos ta kue un area paso e asunto kuente ta chines so nos ta kue of nos no ta kue makamba tambe ta ta nonsense. Ayera mi ta bisa nan ku ami ta korda bo bo di ser sinku sei shete aña pasa ami tin e mal kustumber di keda korda kos ku hende bisa no Bendicionado bo ta. paso si paso si ami tin e mal kustumber paso aparentemente na Kòrsou bo tin ku lubida kos mas lihé posibel no pero Anto ayera mi ta bisa nan atrobe, mi a bisa koe mi na numeroso okashon, te awe mi por kòrda señor Cornelius kon mi sa sinku, seis, shete aña pasá ku i a kaba bayegin di kagu te e nashonnan. E koe no tin kuenta i chines ta ta di tur rasa ku bo sa nan yegi tene kòntròl tin porkeria. Korekto, korekto. Si, ami si ta kòrda mané ta ayera señor Cornelius a indiká e kos ei. Korekto, si. Anto e no a kambia, e no a kambia. So, nos punto di salida ta asina aki. Chuni ta un falta di respet cu Chuni ta bin restaurant Ronnie. Anto Chuni ta bin aña den aña fo. Anto Ronnie den su caminda tin cu bereid voor su cuminda, prepara su cuminda ey. Ta yen di bestia, ta yen di cos, anto mi ta duna Chuni e coi comi. Tin restaurant no, anto mi sa cu tin mas ta haci, ora e batata bin afo, si Chuni no comi tur e batata, e sobrado bai so sobrado bai bek den e konchi pa sirbi e next kliente ku ta bin anto e kone no ta korekto Sí, sí, bo komo ne sí, nan sí. no ta bon ami ta bisa mi ta prefera bai un lugar no kaminda mi tin ku warda nan un ratu so mi ta bisa no to to mi ta kòrta e batata nan pa mesa nan one wan tur ratu ku bai un lugar kaminda tin Por hèmper di bo tata i Rebeka a sa kaba, Sí. anto bo tata ta bai bin, bai bin, bai bin. Pasobra kon ku bai bin, hende ku ta sirbi e bebé probablemente e mes no ta hasi kos ku su mes. Korekto, Bo komprende? korekto. Anto esei ta nos realidat, si. Anto e tim ta ei pa kontrolá, pa salbaguardiá. Un otro aspekto ku nos ta bai pone atenshon riba dje, troki pan. Sí, ok. Troki pan tur e ta mira, pero awor Sí. aki nos ta bai kaminda e kuminda ta wòrdu prepará. So e kumida ta wòrdu prepará un kaminda pa bini tròk di pan. Ke men nos bai sak e bròni ta importante. Mi ke men den nos kapasidat di kantidat di hende ku nos tin, nos ta chèk tur e partinan, tantu e parti di vergunningstandverordening, e parti di veiligheid di brandweer i e parti di higiène. Ke men di basikamente, señor Cornelius, e tròk di pannan bo ta advirtiendo nan ku ei? Sòru pa bo sa kosnan. Sí, de fakto tur hende mester sa di antemano ku ora e tim ya de paso chuni ne altura nan aki no, tur hende sa ku e tim ta eksistí. Ta fo e dos mil dies kuater nos a bin ta kontrolá, anto dat momento enkele si mi yega awor aki a yabu den un mishon mi tin ku sera bo pa bo no habri nunka mas. Sí, pasobra bo sa, sí, bo sa ta kiko e kos ta. Señor Cornelius, mi sa ku bo tin otro kompromiso tambe, pero riba e tarde aki mi ke duna e spasio Si tin cualke pregunta cu hende kier haci tok den e tempo short cu a keda aki cu oyentenan bosan tambe por join nos. Nos invitado Sr. Ronnie Cornelius e ta di Mayo, sin embargo nos a costumbra tambe cu te es un hopi bia cu ta papia tambe na nomber di e team multidisciplinario, sea via sinku dje shete nuebe nuebe nuebe shete of via kuater be ocho nuebe nuebe. Nuebe shete, Bo por join nos tambe promé ku Señor Cornelius bai si bo tin kualke pregunta ku realmente bo ta bisa hei. Bo sa ami semper kere hasi e pregunta ei. Mi ta mira riba e atardi aki ya nos tin nos promé yamada ta drenta via sinku diashete nuebe nuebe nuebe shete. Laga nos check e pregunta ku e oyente aki por tin riba e atardi aki. Oyente bon tardi. Bon di, bon tarde na bosnan tur i bosnan oyentenan. Señor Cornelis.

Ta rikipi invitacion Ronnie Cornelis e ta hunto cu nos e tey sinta den studio aki nechi cerca nos señor Cornelis un feliz atardi bon bini cerca nos y danki di a acepta nos invitacion tambe riba e atardi aki pa nos por tende di abo kico basicamente señor Cornelis e asunto di control na y ta encera bon bini señor Cornelis. Meneer Jozef, un felise tardi y danki pa acepta mi den bo studio akinan. Mi ta keda ta wak rond aki. Tremendo, tremendo. Bo ta, bo ta un modelo di studio. Fa bien. Danki, danki, Señor Cornelis. Un danki na bo, Señor Cornelis. Controlnan, hopi discusion. Segun mi diskushon ta un kos sano ku bo no ta evitá. Bou di ningún sirkunstansia pasobra bo tiene ta pensa asina aki o ta pensa asina ayá. Sinembargo, meimei di pensamentu di tur hende tin un realidat. Anto e realidat ta esnan den vèlt di esunnan ku sa kiko e realidat ta. Así mi mester puntra abo, señor Cornelius, boso ku ta hasi e kòntròlnan aki, ora bo tende, por ehèmpel, maneer di komersiantenan, si ta pikibènt, ti pieu tin, ta. Kon e koi ta bai? Kibo bo splika nos e Cornelius? Bo, laga mi kuminsá na bisa Junie ku tur kontròl pa e komersiante ta un bùrden. Ke men se mi bai meinta, mèrdia, tardi, e komersiante ta bisa bo, mi ta pro kontròl, pero hopi b'e e ta preferá pa kontrolá su bisiña i no e. Pasobra kontròl no ta dushi si e ka nuende. Pero si mi tin mag di dal un stap bèk, nos ta papia di horeca, anto mi tin ku bisa ku Na momento cu un hende haci un peticion pa un permit di horeca, Sí. tin un par di instancia que men su peticion ta bay na meo, Aha. so meo ta esun minister di Desaroyo Economico ta esun cu ta duna e permit, um, Ok. pero tin un par di instancia cu tin cu duna conseho, advies, cu e Sí, sí. permit ey por bira vigente si of no. Anto un di nan ta brandweer, E otro ta G-Man, anto esun ta polis. Ok. Anto p'esei mes, den kuadro di kontròl di horeka, nos a disidí ku nos ta bai intensifá kontròl, pero awor aki mas aundu ku e instansianan ku ta duna konseho pa duna atvis. Ok. Ke men di, ora bo a haña un pèrmit, abo ta bira kargadó riba bo pèrmit, anto mi ke ta hopi enfátiko riba esaki. Meneer Jozef a haña un permit, esun responsabel pa kumpli ku e kondishonnan ku ta den e permit ta meneer Jozef, no Ronnie. Ya. Ni e tin. Oké, oké. Paso ki ta pasa, hopi be a nos ke boek e kos riba e otro. Oké. Por ehèmpel, mi ta pasa den lus korá, un, un ta meneer Ellis di polis su falta. Òf si mi a tira un atrako, un ta meneer Schoop su falta. Si mi tòrta koriente, no, un, un ta Nijseisener su Sí, falta. sí. Ami ta accountable. Sí. Anto ki ta pasa hopi be? bo tin un seri di kondishon ku bo tin ku kumpli kuné. Bo sa, por ehèmpel, e parti di brandweer ku e parti di gèmen ta vital. Pasobra esnan stap habla di seguridat, veiligheid, i salubridat di hende, no? Anto si mi tin mag di bai riba e parti di gèmen den e tim, mi tin ku bisa bo tur e funshonarionan ora nan sali nan kas pa bai kontrolá, no ta pa sera ningun lugá, pero ta pa kontrolá lugá. Awor. Hemen, por ehempel, tin un inspectielijst. Oké. Anto ku tur hende sa kiko nan tin ku kumpli ku nel, so tur ta pará den na vergunningsvoorwaarden. Sí, sí. Abo ki ta pasa. Bo tin e inf- inspectieformulier ei, bo tin, bo por score 100 punto riba dje. Oké, oké. Abo bo sa ku manera tem bo ta na skol, bo ta bin para di vak, Si. E fak ta pisa mas ku otro. Ke mende, por ehempel, si mi tin Nederlands ku rekenen, si. Um, anto mi tin handenarbeid ku gymnastiek ei banda. Ja. Si mi tin tin pa handenarbeid, tin pa gymnastiek, anto mi tin vier pa Nederlands, vier pa kosa, mi no por bai nunka kaminda. Si. Si. Pero kontrali si. Si. Si mi tin tin pa Nederlands, tin pa rekenen, anto mi tin vier pa kosa, so. Pa handenarbeid of. Si, korekto. Pa gymnastiek, si. Si. E vak no ta doorslaggevend, nan no ta konta di e pisai. Awor, den, den kuadro di. salu, Si. e lista ta bisa bo, por ehèmpel, bo por kohe shen punto. Bo tin un lista, bo di lami bo kohe Si, shen si, punto. si. Tin kuater situashon no ku bo mester kumpli ku nan, ta kondishon si nef kòl nòn. Anto si bo faya ku un di nan, bo kushina ta wòrdu será. Okay. Pasobra ta bon pa mi bisa no bo tin kaminda bo ta ah, prepara bo kuminda, Si, si. anto bo tin kaminda ku bo ta sinta kome. Correcto. Caminda bo ta sinta come no por ta esun di mas lujoso na mundo. Si. Pero si den cushina patras si caminda bo ta prepara, caminda bo ta voorbereid bo cuminda Si, si, si. ta odido. Su e preparacion, si. Si, correcto. Prepara cu bo cuminda, si. Si, correcto. Anto e cuater punto nan ta, por ehempel, tur hende eyden mester ta di keur. Paso keur ke mindi bo ta sa kibo ta haci, bo sa como ta prepara un Si, cuminda. si, si. E di dos, e water voorziening. Mester ta vers. Keme mi no por ta prepara cuminda fo'i awa di renbak. Si nan yega n'e cos ei, bo ta wòrdu será. E di tres, e localidad no por tin ongedierten den dje. E no por tin djaka, raton, kakalaka, paloma ta bolba ei bin. Paso ki ta pasa. Anto, si mi cu e ehempel di djaka of raton. Drop di djaka. Sí, sí, sí. Ta tur kaminda, mesun ku urina di djaka. Sí, sushi di djaka. Korekto, sushi di djaka òf urina di djaka ta tur kaminda. Ke mindi, dado momentu si bo yega ñe na na flur no, bo no tin ningún garantia ke koe no ta den e eetwaren, den e karni, den e aros òf koe. Ya, ya. Ke men, ora nan yega ñe kose, bo lo gat wòrdu será dirèkt. Pasobra bo sa ku tin djaka ta. Korekto. Einan. Pero bo a yega e sushi di djaka abou, bo suel la bo sa ku e. Korekto, tin djaka den. Anto dado momentu djaka ta bai kaminda tin sushi. Anto un dje otro puntonan ta, si e logá di bo prepará kumini ta ònigeni, si e ta ròmmelige do shushi. Ke men ta e kuater puntonan ei. Si bo ripará bon, kada un ta dieseis punto. Ke men pa mi splika e radio oyente bo, no? Si. Bo por skor shen punto. Si, si. Anto e mínimo ku bo por skor ta ochenta i sinku. Ke men na momentu ku bo tin un di nan robes ku ta dieseis punto, shen kita dieseis ta ochenta i kuater, Bo ta yo. Sí, sí, sí, Anto sí. nos a bin ta sera algun lugá, òf e tim a bin ta sera algun lugá pa parti higiéniko, anto bo ta tende e hendenan ta sali bisa, am, sí, nan a sera pa un koi shushi. Si bo ripará bono, Junie, aki Sí. bou bo ta mira afvalbewerking, na number binti ocho, Sí. ka afvalcontainer, Si e koi no ta adekua ta un punto. Ke men nunka di bo bida no ku nan yon koi shushi robes bo wou laga pa waro sera. Paso ora bo pèrdè un punto. Afval container binnen de met deksel en ton drums buiten met deksel. Si korekto. Si ke men di nan ta bisa bo. Koi shushi paden mester ku tapa. Korekto si ku tapa anto e mester tabri ku pia. Si. Segundo mishi ku bo mana dje. Si bo no tine no.

Ongedierten cu drop cu orina ta sumamente alergia, anto e ta daño pa salud di hende. Anto esey e funcionario ta controla. Esey ta parti di Gemen. Di parti di brandweer, brandweer ta ser bo lugar no ora e cos ta agudo. Mi ta na bo ehempel. Bo ta drenta den un cushina, bo ta haya dos cilindro di gas eyna'nan. Bo ta haya un par di light cu ta vonk. Si, si, koré. Si, si, koret, si. Bo lugá ta wòrdu, e operashon ta wòrdu pará den kuadro di seguridat. De paso. Paso si e gas ta lèk. Ku e Eksaktamente. won ki ta ta Korekto. eksploshon bo ta yama Eksploshon. kun e, no? Anto dal mester bisa bo ku bo silindro gas mester ta pafó. Awor si bo tin un par di lei den ta kore pafó i no bo por kita nan e ora i pone pafó, nan duna bo espasio. Si. Pero si no por nan ta bisa bo tende nos tin ku para e operashon aki den kuadro di seguridat, Anto bo ta sigui despues. E parti di papeleo no, di vergunningsland verordening, Sí. si bo no tin permit of bo a cambia doelstelling di bo permit, anto ri nos ta evalua cu ta cera bo of ta laga bo bay atende bo permitnan despues. Pero e partinan cu ta agudo na momento cu ta cera negoshi di tur e lugarnan cu nos a cera ey, tabata tin un dje cuater situacionnan cu bo a bisa abi. Sí, sí, Anto sí. banda di esey bo ta yabu cu am, baki di pan pone abou, baki di kuminda pone abou, un otro. Ku fasilmente e shushi di e ja e un mes ta ya. Un otro kosa ta ku nan ta meskla tur karni huntu. Manera bo sa bo tin ku separá karninan. Bo tin ku kone galí apart, piská apart. Ke men bo ta haña un baki den un frishidèl ku piská, karko, kabaron, pòrk chòp, galiña, lob, tur kos huntu. No por. Kontaminashon krusá. No por. Nos a haña digriser. di motor, di limpia motor di auto, den lugar que nos de grisa para limpiar den la cocina. Oui. Mm. Tabe sei, bosa di comida bisa con aquí, paso ayer ma voar con parte de programa, anto timbe hopi be falta información, gente ta bien den, bisa un cosa que la tende of otra bisa. Sí, sí. A uno of wende bisa, pero sí, mesa correcto. gusta pasar. Sí, sí. Ta tinche lugar aquí, no? Cobor será dos be caba den pasado. Mm -hmm. Pero ahora aquí minister bisa, Te me for di djarazon siman pasá, di awor aki pa dilanti, na momento ku bo wòrdu será dos be, e di tres be ta kuminsá ku e proseso pa trèk en vergunning. Awor, hende por bisa sí, pero nos taña ku e kos ei ta muchu, e ta muchu leve. Bo por tin opinion ku e ta leve. Chuni. Na momento cu ta juni den un mision, no semper juni cu un chance. Claro. Claro. Pero ora ta rònt, ta bisa, Maté! Claro. Seré! Sí. Awo, Sí, nos semper ta- mi ta sa cu su restaurant ta sushi. Pasobra Correcto, mi ta sí. un competencia menos Sí, pa mi correcto. tambe, pa colmo, no? Anto dado momento, bo tin cu dun'e espacio, mescos cu dun'e tin derecho di second chance, Dun'é espasio p'e drecha. Anto na momento ku bo bira, no, ta su, ta su gedragspatroon mes asina ei, despues di dos be, anto rei bo ta kuminsá ku e proseso pa trèk den forkeuning. Pasó e tambe a su invershon, e tambe di portá den tradó, anto bon ke, bon ke bai di promé be hak ku chu na su garganta. Bo sa, señor Cornelis, lo mi ke. Want e einan caminda nos ta cu e e e e prome bia cu e cu bon kehac paso te nan tin hopi pregunta entre otro cu ti estando bisa bo Johnny e ser humano ser demostra e la e ser humano demostra caba pa largo tempo cu mientras tanto un wende no ta sinti e cos den su saco kende ta keda bai pero nos ta bin bek einan kaminda nos ta keda señor Cornelis em oyentenan nos ta ban pesnan ku ta por ta pa nos por interkambia awe tardi nos i

Sí, nos ta e bek. Awor ki nos ta e bek atrobe ku nos ta bai papia un ratu riba di e kos di kòntròl ei. Komersiantenan ta reklamá ku ta hasi kòntròl. Pueblo tambe ta reclama cu ta haci control. So, tin pueblo cu ta reclama. Mi ke, e manera Ronnie Coneis ta bisa foi dos mil dieskuater nan a cuminsa haci control. Anto mi ta puntra mi mes, dos mil dieskuater bin ariba, cu awor aki nos ta bay haci, meyo ta bay haci sigur, Dos otro aña cu dje skenan ta si dies aña. Nan tin nuebe aña ta si control. Otro aña cu dje ske. E aña aki nan a nos ta bisa nan a lansa e coi control un tiki mas streng, laga nos buta asina, of un tiki mas activo. Mi ta kere, manera mi a bisa den, wak mi no ke ofende yu hende, pero tin biaha bo tin cu papia cu nan manera nan ta. Si ayera mi a papia cu enti shushi, shushi, mi ta kere nos gusta shushi, nos gusta mira cu shushi. Anto awor mi ta drei pa cuminda. Nos gusta coyo porkeria. Si, pasobra afuer la cu tin un control pa nos salud, pa un no sa kico ta pasa den e cushina y tras. Anto bo sa ki mi ta haña yammer ku mi ta haña ku e komensiante sinbèrgwensa, sin eskrúpulo ku ta wak pa sèn drenta den su saku, anto sin wak e salú di e kliente ku ta bin kome. Si e kliente, bon, ya, si e kliente muri, ta un sèn ménos, pero un ta un ta replasá e sèn kuminsar si esei no tin bin mas, e otro ta ta nos ta bisa ta draag over. Abo no ta kome e porkerianan ku bo ta kushiná den bo restorant. Nan nos ta tene kos di bòt ùit. Bo ta ser bo ta bai bo cas bo ta cushina cu bo gril of bo ta cushina cu bo berdura nechi fresco tur dia cu bo casa cu bo yunan si ta come bon anto e pueblo cu ta cumpra seca bo bo ke me yah un ta mi ta come lag'e lag'e dal bai. Anto mi ta yama esei egoista. Pasobra bo ta wak bo ta stima bosen. Bo no ta stima e cliente cu ta bin cumpra cos eca bo. Bo esen bo ta wak pa bo bay dilanti. Esen. Comenzar mas placa mi a ya, ay, ki carajo mi tin cu nes cu nan bin bini. Toch no tin control. Ok. No tin control. Fe dos mil Dos mil dies kuater meyo a lanta dos ora meyo a lanta nan a kuminsá hasi kòntròl den e temporada ei mi ta kere hopi hende ta lubidá hopi hende ta lubidá e gobièrnu aki no ta hasiendo wega rumannan anto mi ke pa hende realisá ora ku mi ta kere tin sierto hende nan ku nan mente mester pega lus mester pega awor aki ora ku meyo sera un lugá ku e komersiante ta hasi. E ta yama un polítiko, bisa bo lugá, nan a sera mi lugá. Den ménos ku dos, òf den ménos ku binti kuater ora e lugá a abri bèk. Òf, hopi hende a lubida esei. Ku ora medio biens di kòntròl. comerciante, pasobra tin parte cu tabata siento awor cu tin e gobierno ki cu si, bo no por yama bisa habri mi lugar bek, esey ta e problema. Pasobra e comerciantenan cu e politiconan cu tabata tin prome, ora cu e comerciante yama, habri mi lugar bek. pero e lugar ta keda mesun shushi, ta keda si mesun kos. Por eso hopi hende lo bira esei, cuanto comerciante tabata yama politiconan cu ta den gobierno bisa nan habri mi lugar bek, pasobra Ronnie ke bisa e cosnan ahi, pasobra no lo disna palabra bruto. e ta hinga su pan na peliger. Pero tin un pueblo efo ku sí ta skucha notisia, tin un pueblo efo ku sí ta skucha kiko nan. Ta meskos ku tin hendenan, periodistanan, tin hopi di nan ta kontra ku nan ta hasiendo kòntròl. Esei mi a tendel e live djaluna. ku ora nan hasi kontrol riba un lugá ku a kaba di renobá, kon bin ta hasi kontrol den e lugá, e lugá kaba di renobá? Anta por suerte hasi propaganda na bo radio enton esei ta nifiká ku no di mag di hasi kontrol? Puntra bo mes, kiko bo a hasi ku nan a kontrolá den bo lugá? Dikon bo na bo a yama un minister? E minister a mustra bo ku no ta asina e kos ta bai. Anto mi ta gosa minister Sencho. E sistema ke ta pak an e kosnan aki. Pasobra ta laga kos pasa bai, kuantu kos biaha hopi kos a sali for kontrol. Cuanto cosa yeke sali for e control. Cuanto bia nan tabata ta buta cosnan ora cu cu cu bin a haci control nan ta dal lugar cera. Anto Dios pes un parti ni menos cu binti cuater ora e lugar habri bek. Pasobra e comerciante ta yama bice bice minister di e tempo ey cu tabatande cu economia habri mi lugar bek. Esey hopi hende a lubida. Hopi hende a lubida. pero nos ta gusta come anto lubida. Di picona nos tin cu corda nan. Anto wou cu tin un control bruto, fuerte, comerciantenan ta rabia. Comerciantenan ta bin live of comerciantenan ta yama prensa pa bin bisa dicon nan tabata ta Nan ta sera mi lugar pa coge kens. Dia cu bo, dia e comerciante, abo como comerciante tabata yama e politico cu, cu bo a core mil campaña p'e, cu ora cu e grupo di medio haci control, di como ta bin cu reda di, di como ta yama prensa bisa nan, am, no, ta me yama pa bisa nan abri e lugar. No, bo no ta haci'e. Bon ta si'e. Bo no ta si'e lei. Pasobra no ta kuminí bo pa bo no a si'e. Pero ora ku e kos ta rob'é, sí nos ta yama, nos ta yama rueda di prensa, òf, no e bai rueda di prensa, nos ta yama prensa pa duna nos komentario, pa bisa dikon ta hasiendo kontrol. Mi mester la bin ke programa ke ayera, pero ta dibí ku un programa ya wòrdu a un kesun otro, Miami ta tin ku bin ke programa ke awe. Pasobra mi di mi no ta laga pasá forbé. Hopi hende bisa ku mi tambe ta komedó di chines, mi tambe ta komedó di di di di di kualkier otro kompa lugá. Pero ami ta contento cu tin control si, pasobra asina ya mi sa ki porkeria tin ey tras nan, ya mi sa ami ta bin mes mas. Pero tin cierto lugarnan chinesnan of leu mai chines tin cierto restaurantnan cu nan ta mira cosnan porkeria ta sucede, e lugar ta habri awe, cera awe, despues di tres dia. Of despues di un di ora nan kabes e kos e luga ta chòk pak ye hende bèk atrobe nos gusta porkeria anto ora ku tin kòntròl anto nos no ta gusta pa tin kòntròl bo mester sa ki bo ta manda den bo boka ami ta oye demasiado felu bandi kome mi ta pensé mi mes ta kushiná na mi kas. Mi tin gana di kome, tin bia kuminda dje for nan, tin bia mi ta pensa dos bes, kuater bes prome ku mi kumpra kuminda dje for. Ki bo bo pensa di sa sier, wa kue ta papia ei? Kasi kue mi ta kome kuminda dje for, ha mi tin bia di bisa ku mi ta kome afor, mi tambe ta kome afor. Pero ora ku mi mira ku meo a konstata algu robes, e restaurante tin ta mira mi kara mas. E ta konta pa supermerkadonan tambe. Nos ta mira kos robes, anto nos ta laga e kos pasa bai. A bisa e ami, a bisa mi ta bin fuerte awe. Mi komersante ta bisa ku e kens na radio, bisa ku ta pa ku e kens na sera mi lugar. Si, yama, bi yama bisa tambe ora ku, ora Cierto dje politiconan cu a core campaña bisa nan dicon of yama bisa tambe, no ta ami a bisa nan yama pa habri sere lugar. Si si nos no ta haci of e comerciantenan no ta haci. Ho ami tin problema cu si bo no ta interesa mes pa pasa bo propaganda aki nan. Pero mi ta bisao e berdad si. Paso tin otro si cu ta si ta confia den mi cu si ta pace. Pasobra esaki ta nos problema. Nos tin ku no a e gay aki ta muchu kritiko mi ta pasa mi propaganda na su na su na su media I give a damn shit pero mi ta keda bisa si e kos na manera nan ta paso feo ora ku ta mi pueblo ta kome Mi ta kere mi tambe tin derechi komo pueblo ku ta saka mi sèn ku mi ta trap'é tur fin luna, tur fin luna mi ta saka mi saka pa mi bin drenta un supermerkado, un un restaurant òf un toko mini toko òf un lugá di tròki pan òf whatever ku mi bai, mi ta kere mi mester tin derechi di sa ki ku bo ta hasi den e kushina ei. So ta mi, mi plaka ta paga pa abo por come, pa bo trahadornan por come, pa bo tambe por biba na e cas luhoso cu bo tin y pa bo famia tambe por come. So ta mi senta duna abo bo tambe come. Pasobra si mi no bin, bo no ta come. So si mi, si, manera Ronnie Colons ta bisa, nos ta un pueblo mucho manso. Esey tambe mi ta ta scucha bon. Ronnie Cuneus ta bisa cu ahe na Colombia, un bario pueblo, wende a haci un cos robes, e lugay no ta wordo bende mas. E lugay no ta bin cumpra. No ta bin cumpra. Ant e lugá ta sera. Outomático e mes ta sera. Trap, dal sera. Nan e ami, ora mi den den supermercado, ora mi so den, no me supermercado, mi den un tok, un mini market. Mi ta gusta yama bon tarde, so esei nan e tucami. Mi ta bini, yaga bon tardi. Dos bia, yaga bon tardi. Tres bia, yaga bon tardi. Nuebe, no ta rospondé, mi ta trenta i den mas. Pasobra mi konosé mi karakter. Tin un bario, mi ta mester bisa e bario, tin un bario, un chines a kaba e abri nobo, òf e tin un par di lunan lombo. a bai purba wak kon ta bai pa mi wak ke tin disiplina i ta kuminda i ta drenta den i ta kuminda bo ta asina estupido ku si bo no kuminda ku fo i mi seng bo no ta ñe mi ta bai otro kaminda ku si sa kuminda bo mi a sali vigenan bo a sigui bai otro kaminda ta hende ta duna mi sèn mi bai kumpra kos paiden pasobra ideanan ta yebarato awe mi a yega mi di bon tardi E promé biahe nos a tende. Anto mi tin un yu i Curaçao ban di dje, asina e stupido tambe mesun cos, cu ora mañana bon tardi tampoco e no ta cuminda. Ta p'esei e lugar aki ta manera ta. Ta p'esei e lugar aki ta manera ta. Nos tur, nos mes aki riba ta laga cos sosode. Bo ta kere un yu i Curaçao cu ta traha pa un chines, mi ta yama bo bon tardi, bo no ta cuminda? Pasobra bo ta traha chin-chines bo ta mas cumi? Yu bai den bodonder yu. Mi yega wei mi a punta mi a bisa bon tarde e gay a cuminda pasobra mi bisa esa cu si bo no cuminda mi ta bai mi ta bai e di dos mi a punta di tines mi a cuminde pa prome bia e no a tende mi a dale riba di dos bia a e lo a cuminda pasobra lo mi a bai lo ma bai. Mi ta garantisá bo ku lo ma bai. So mi ami ta un kliente basta fresku. Mi ta drenta den un lugá, mi ta isigí pa mi haña e servisio, no ta importá kiko ta, sea kuminda, whatever, pero mi senta paga, mi tin derech di haña loke ku mi ke. E servisio. Pasobra ami ta traha ku kliente. Loke ku mi ta duna kliente, mi ora ku ami bira mi kliente mi tambe ke haña mesun kos bèk. Awor mi ta den den un restaurant, mi sa ki ta sosode tras e kushina i trasnan. Ta matu ta lani pushi, bo ta mira pushi den kushina, lani pushi, hende ta reklamá. Kuantu biaha bo a kome pushi? Kuantu biaha bo a kome kachou? Mi mes, yo sa kuantu biaha mi mes un kome. mi ta un mi ta un asantu. Danki dios ku tin kontrol. Dios sigui bendishoná e grupo di meño y e team di medio y tambe Ronnie Cornelius cu ke tin tanto pasenshi pa soporta tanto cu y kens cu hende ta reclama paso tin control. Mi ta manda, leu maese bo ta bay den un toko, un tok mini toko. Nos tin ku kumpra kos pa nos wak e fecha. Wak e fecha ta bon. Esei tambe ta konta. At Fernando ke ta bai boka, e ta konta tòg. Ta p'esei ami, yu di Sor Sanfleta, ami ta kontra belèt kòrtá. Ta sigui kumpra chukulati, pindakans, jèm, so mi ta mira e fecha. Nan ta kòrta e belèt e fecha. Nan ta duna bo fecha kaduká ketu ei bo ta kome ketu. Nos mes ku ta pueblo ku ta reklamá, no, ta sin muchu kòntròl. Tin kòntròl, tin kòntròl. Sí, lógis no. E barku bo tin un bes sinta na djeu, bo sinta bebe, a siredu, papia di beni su atras. E kos ei ta molestiando. Òf bo ta sali for e kas, ora bo no tin ku tin ta tene muchanan ta grita ku konei, a p'esei awor mi ta komprendé dikon bo ta rabia. Pasobra bo no ke pa nan hasi kòntròl, pasobra nan ta stroba bo. di mi sinta den e bar. Ban realístiko, rumannan. Ban realístiko, ami ta kontentu ku tin kòntròl. Otro aña ku djos ke e timbe ta hasi dies aña. Awor ku ami sa flat, awor ku. E gobièrnu aki no ta si wega, pasobra ku e komersiantenan no por yama reklamá, pasobra nos tin un minister ku ta bisti su kason. Anto no e ministernan ku nos tabata tin anterior, manera hende a hòmber, pero nan ta bisti otro tipi kason. Ta mester ora ku e komersiante a yama, Ròni, a look a bèk. Esaki si ta bisti su kason. Blosing ta wak cu e kens kiko minister ta haci kiko ta lag'e haci of kiko e otro minister ta haci kiko ta lag'e haci lo ga nos wak kiko ta brinta den nos boca manda den nos toma kilato nos bay hospital nos bay CMC of nos bay cualkier otro lugar na ora nan ta poko ora nan no yuda bo tambe bo kera pero ke ke a manda bo con e porkerian tobo bo mester di yudansa ay no aban serio cuanto bia bo ta come berdura cuanto bia bo ta bay chines. Puntra bo mes, a hasi bo mes e pregunta, den e siman aki kuantu bia bo a kome berdura? Kuantu bia bo a kome un fruta pa tene bo kurpa hèlti? Pero nos tur ta mira hendenan ta bira gordo. Nan ta sigui bai restorant, ketu bai keda kome porkeria. Un lu un trokipan mi ta bai, un restorant shines mi ta bai. un restaurant un nos ta bisa un lugar local local hende local mi ta bai mi no ta bai tur camino so mi ta wende basta pida for felo y mi ta bisa bos nan cu e chines cu mi ta bai ora mi a mira na tele na na cu eta coge hopi ai pasa cu mi a mira su nomber a sali den curant ta yega mi a yega y nan straight zundra nan letterlijk zundra nan Pero mi ta bon ku nan te ku awor aki, pasobra nan sa di mi. Nan ta konta pa prensanan tambe òf e hendenan ku ta haña pasa notisia o whatever. No ta pasó e komersiante ta pasa propaganda na bo radio, bo no por ta kritikó. Esei no ta duna'be derechi ku e komersiante tin ku pa bo tin ku defendé kos robes. Anto esei nos ta un buta awor aki ku ban serio ku e kosnan. Laga hendenan hasi nan kòntròl pa asina nos sa kiko ta bai susudé tras di kushina. Mi ke bai pa un break chikitu pasobra mi ta sinti ku mi ta bai un tiki alergi, anto. Mi no ke ni ser live. Ya. Pero, na nen di sabor staan. Echt, nos, laat nos pampa un break. Pampa un break.

Sí, nos stay back. Sorry, mi sa mi ta haya alergia di ripiente. Pero no stay back atrobe. Anto um, nane mi ta bisa bosnan ku la gendenan si nan trabou. Komersiante, si bo ta stima e hende ku ta bin kome kumpra serka bo, mi ta kere bo mester por ta habri, honesto, Ey, bo sa laga la gende na haci su trabaho por isey mi ta haciendo un coro bez sin mi sa. Mi por dai dreche. Ante esunnan cu ta reclama pasobra nan ta bisa ta wak na ansen. Esun cu ta yama prensa pa bin wak, bin pa haci entrevista pasobra nan ta bisa ta wak na ansen. Mane Ronnie a bisa. La nos coge por ejemplo mi, mi media. Dan ta bien si control, paso nan ke sa ki mi ta haci, cer'é, cer'é. Paso e ta, e gai ta papia mucho bruto. Esei ta e cos. Y mi ta ya bosan danki pa scucha mi, danki pa mira mi, danki pa. a tende come atrobe pa tende mi nan ta bisa manera nan ta bisa nan mi ta yataka anto nan ta ningún soort yataka ma keda dia ya un kos otro siman chaweps anuncia anto mañan tambe mi ta live pero mi ta live mas parti pa curaplus Si bo sabe ke bo sabe bo sigui sigui e parti ei tambe mañan ku djos ke. Si, otro siman djawes mi ta keda di haña un par di potrèt, un par di voice, un par di video di loke ku ta pasa atrobe, atrobe komersiantenan ku ta habusa di trahadó. Oh, ke ta bai. Ta poko dia nei nos tabata tin, koe palabra ta Robel? Libertad? Ah, mi a lubidá, mi a lubidá riba e, e katibu moderno. Si mea e, e itemsnan ei, konta ku otro siman djaweps, kos lo ta kandela. Hopi kandela. Anto hende ku ta bai mand'é ta anónimo, e ta pa mi, ami. Pasobra bo tin ku para sierto kosnan ku ta pasa na Kòrsou aki. E kosnan i medio tin ku buska pasá. Kon nan ta habusá di traidó tambe. No ku òf ora komersiante ta habusá di traidó. Sí, tambe esei nan medio nan tin ku hasi. Esei, esei e komersiante tin ku hasi. Pero ta kuminí nan anó. Esei nan tambe tin ku keda skondí. Pasa un feliz anochi. Mañana cu Dios quier nos ta back pero den e parti di concientisacion e luna di concientisacion di aparti di hiv mañana tambe nos ta live anto nos ta live riba positive media conbenio cu cura plus media anto djab domingo nos tin nos servicio normal manera custumber y cora rumannan. e salú, na mi na mi sa bisa e palabra aki, bo salú, e ta konta pa mi pueblo awor aki, e ta konta pa e komersiante tambe, bo salú no ta e komersiante tin ku wak-e, òf no ta e komersiante tin ku take care pa bo salú, abo, abo kumpra, kumpradó, abo ku ta bai lugá. Kome tabotin wak kiko bo ta manda boka i tabotin ku wak kiko bo ta wak pa bo kurpa ta mas mihó. Pasobra e salú ta un bo tin, no tin dos. No ta manera Mario òf otro weganan ku bo ta hunga, e weganan di tiramentu òf e weganan di Grand Theft ku bo ta hunga ku bo ora bo kome un ko ba muri òf nan venená bo ta lanta biba bèk. No, no, no, no, no. Aki nan fero bo kome ba muri. Esaki ta bida real e ta. Real. Nada fake. Bon? Kòrda e salù ta di bo, no ta di e komersiante, no ta di ñu hende, e salù ta di bo. Nton ñu hende mester kuid'é pa bo, ta abo tin ku e ta kuida bo salù. Mi ta bisa bo ku bo no tin mag di kome na ñu restorant òf bo bo no tin mag di kome na ñu tròk i pan, mi no ta bisandi esei. So mi tambe ta kome afó. Komo sa patrò hende por komprendé? Mi tambe ta kome afó. pero mi ta basta pida fafelu loke ku ta bai mi bo na mi boka. Ta p'esei ora mi ta bai kas hende tambe mi no sa kon mi pa loko. So tin biaha bo sa kon e kas hende kon e ta kushiná su kuminda tambe bo ta kome manda bo ta manda a hende invitá e ban fiesta. Den mi kuenta ke konei. Bo pasa un filis anochi take care. Kòrda kuida otro siman si mia e items nan. Lo bo sa mira kiko tabata ta manente bisa. Komersiante ta habusá di trahadónan. Min ta menshoná ta kua lugá. Tur hende sa ta kua. Si bo ke sa ta kua lugá, bira otro siman djaweps. Antes di bo ta sa ta kua lugá, ta habusá di trahadó. Ora bo mira e e video òf e tapeit òf e lugá, antes di bo ta bisa, Ah, mi sa ta kua lugá. Bon, pas un filis anochi, take care. Anto ku a ta kuida bo salú, pasobra yu hende no ta kuid'é pa bo. Bon, nos ta keda en touch. Hendenan riba Instagram, pas un filis anochi. Hendenan riba YouTube tambe, pas un filis anochi. Anto nos ta mira otro mañan ku Dios ke i tambe djaweps òf otro siman ku Dios ke nos lo tei bèk atrobe den nos programa. di um um nan e ta bisa di ban papia let stock Wan e mester bisa mi ta sere ku un kos bunita nos ta un luga bendishoná nos ta keda un luga bendishoná i take care nos ta kuida nos ta mira otro Mañan ku Dios kere. Bon, nos ta lugar bendicioná, anto take care. Guarda cuida.